magħna. Tajjeb, aħna minn hawnhekk ħammorru biex nintaqgħu anke mal-aħħar mistieden li għandi fejn miegħi ħajkolli lil Kane Said li huwa Manager għall-Komunikazzjoni Logħob Fondazzjoni Logħob Responsabbli. Kane, kif aħna? Ninsab tajjeb, nsellimlek Brian u nsellem ukoll it-telespettaturi. Ekku, għaddejn kon għaddejn anke bil-crafts li huma relatati mal-Jum San Valentinu. Jum San Valentinu għalik, xi fisser? Għalija jfisser ħafna li hija jum San Valentin u jfisser il-maħbuba ta' ħajti u xek. Il-mara tiegħi nsellmilha minn hawnhekk, Nadin. Għalissa.
Laqqa xej, palissa qiegħda xogħol, miskina biżi. Imma huwa jum fejn eh, tqattaw kemm jista' jkun anke dawk il-ftit sigħat. ta' ħsieb. Dak li aħna fil-bidu konna qed ngħidu da l-imħabba tkun hemmhekk is-sena kollha, però li jkun hemm anke dik il-ġurnata li forsi eh, turja naqra iktar hija xi ħaġa sabiħa importanti. Kejn aħna flimkien ħankun qegħdin nitkellmu fuq il-kampanja ta' Arfin Take Action. Il-kampanja Take Action X'inhi eżatt? Ara, prattikament Brian nistgħu ngħidu minn Ġunju, Lulju sa Diċembru tas-sena li għaddiet, ġifier sitta, seba' xhur, għamilna din il-kampanja, kampanja ta' għarfien, fejn għarrafna lin-nies hemm barra Brian rigward kemm il-responsabilità, l-importanza tar-responsabilità waqt il-logħob tal-azzard u kif ukoll għarrafnihom fuq is-servizzi ta' sapport li tħaddan il-Fondazzjoni. X'għamilna dan l-aħħar? Dan l-aħħar bħala parti wkoll mit-tender li kien jinkorpra din il-kampanja għamilna stħarriġ permezz tal-kuntrattur tagħna Comuniqué, insellmilhom minn hawnhekk, u permezz ta' Misco fejn il-fundatur ta' Misco Lawrence Zammit ġie l-premises tagħna tal-fondazzjoni u ppreżenta stħarriġ quddiem iċ-chairman tagħna s-Sur Neville Mangion, membri tal-board u kif ukoll ħaddiema. X'kien jinkorpora dan l-istħarriġ? Analizzajna l-impatt tal-kampanja Take Action ta' dawk is-sitt xhur, seba' xhur fis-sena. Ġek anka stajtu anka tikkalkulaw anka l-impatt. Ekku, ekku, barra mill-impatt tfajna daqsxejn il-lenti fuq il-perċezzjonijiet kemm tal-logħob tal-azzard u kemm tal-logħob virtwali fost il-popolazzjoni Maltija hemm barra. Dan kien eżerċizzju nista' ngħid serju, kienet kampanja pożittiva ħafna għall-Fondazzjoni u għal min jixtieq jara u jniżżel dan l-istħarriġ, dan il- Post Campaign Survey jista' jagħmel dan minn fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Kif jidħol fil-websajt jibqa' nieżel sal-links fuq in-naħa t'isfel tal-websajt u jista' jniżżlu b'mod b'mod virtwali online. Il x'kienu kolli ngħidlek bħala konklużjonijiet? X'kienu hekk il-konklużjonijiet wara għal din il- Ara, il-kampanja kienet tagħmel parti minn proġett, proġett aktar wiesa, proġett ta' riċerka, proġett ta' stħarriġ, ta' arfin, ta' taħriġ. U parti mill-proġett per se kellna wkoll nagħmlu riċerka fl-2019. Allura permezz ta' dan il-post survey ikkollaborajna il-riżultati. U sirna nafu pereżempju kien hemm inċidenza inqas, kien hemm drop ta' 10% kemm fil-gambling u kemm fil-gaming fost il-popolazzjoni Maltija. Dan nistgħu nistudjawh aktar u nistgħu nirraġunawh aktar għall-fatt li nistgħu nitfgħu fis-suġġett l-għoli tal-ħajja pereżempju. L-għoli tal-ħajja u kemm affettwat lil persuni li qabel forsi kienu jirriservaw dawk l-ammont ta' budget għall-lob tal-azzard illum il-ġurnata jippreferi jżommhom u jixtri l-affarijiet essenzjali għall-ħajja jew inkella jagħmel xi ħaġa jsifer bihom, eċetera, eċetera. Allura rajna ħarira dak it-tnaqqis. Dik min-naħa ta' perċezzjoni. Imbagħad, eħe, u fost iż-żgħażagħ, Brian, il-logħob tal-azzard u l-logħob virtwali baqa' fuq l-istess perċentwal. Meta tara l-impatt tal-kampanja ta' għarfien x'ħadet tajjeb minnha l-Fondazzjoni, tista' tgħid li l-maġġoranza tan-nies hemm barra illum il-ġurnata iva, jafu bil-Fondazzjoni u jafu bis-servizzi ta' sapport u nofs Dik, dik is-sample saru jafu bil-Fondazzjoni permezz tal-kampanja. Allura għalina kienet xi ħaġa pożittiva ħafna, Brian, jiġifieri. Ta' sodisfazzjon.
Satna l-frott mix-xogħol kbir li għamilna tul dawk ix-xhur, tul daw is-snin. li ilha magħna l-fondazzjoni. Ekku, l-fondazzjoni hija xi ħaġa li għadha tikber ukoll anke mal tikber u tevolvi anke mal-żmien. Però anke permess ta' dan il ta' din il-kampanja Take Action. Kolli nsaqsik bħala aġenzija, x'tallimtu?
Ara, L-ewwel ħaġa li lħaqna l-għan tagħna. X'jiġifieri lħaqna l-għan tagħna? Li aħna noħorġu hemm barra u ngħarrfu lin-nies in ġenerali, granted, imma kemm jista' jkun inkunu nixtiequ nolqtu dawk il-persuni b'għajn li jkunu għaddejjin minn problematiċi minħabba l-logħob tal-azzard eċċessiv u anke llum il-ġurnata logħob virtwali eċċessiv. U mill-istħarriġ sirna nafu li l-maġġor parti tal-popolazzjoni li tilgħab b'mod eċċessiv taf bina, taf bil-Fondazzjoni u taf bis-servizzi ta' sapport, li għalina dak it's a plus. Barra minn hekk, inti tuża l-riżultati tas-survey bħala bażi u mbagħad dejjem tibni fuqhom. Illum il-ġurnata nafu li jekk ikollna nerġgħu nagħmlu kampanja ta' għarfien 'il quddiem irridu nwessgħu aktar il-firxa tagħna, jiġifieri tkun kampanja kemm xejn akbar terġa' ħalli kemm jista' jkun nolqtu aktar nies. Brian, dejjem titgħallem, il-ħajja dik hi li titgħallem mit-tajjeb li tkun qed tagħmel u titgħallem ukoll b'mod speċjali minn min ċertu nuqqasijiet li inti tkun tkun għaddej minnhom.
Li importanti l-konċett tal-lob responsabbli. Għax ejja ngħidu l-lob aħna mhux qegħdin ngħidu l lob huwa ħażin. Jekk il-persuna tilab b'mod responsabbli ma tkun qed tagħmel xejn ħażin daqshekk. Ekku, il-fondazzjoni, il-ħidma tal-fondazzjoni ddu Ma' dan il-kunċett li qed tgħid tajjeb ħafna inti li ma nistgħux nitfgħu f'dell l-ikrah kompletament il-logħob tal-azzard u l-logħob virtwali għaliex għax għandhom il-pożittiv tagħhom imma rridu noqogħdu attenti ma rridux ninġarru mal-kurrent. Meta nattwaw il-logħob tal-azzard, il-gambling, kulħadd jaf li l-attività twassal għal riskju ta' flus, riskju mill-finanzjament tiegħek, allura tajjeb li nżommu l-għajn, nżommu kontroll kemm fuq il-flus li nonfqu u kemm fuq il-ħin li aħna nqattgħu f'tali attività. Kif naraw li qegħdin naqbżu dak ix-xifer Irridu nkunu konċentrati ta' gazz biżżejjed biex ngħidu isma' daqshekk ħadd pjaċir, infaqt il-flus li kelli nonfoq, issa nqum minn fuq il-mejda u naħseb mhux biss fija ma' fil-familjari tiegħi wkoll. Inżommu dawn l-affarijiet f'moħħna u mill-bqija nieħdu l-pożittiv li jgawdi minnu wkoll il-logħob tal-azzard. Persuna li tħoss li li għandha daqsxejn ta' problema. Persuna li għedha tħoss li il-vizzju jisu qed jirkeb naqr iktar fuqha. X'għandha tagħmel? Is-servizzi ta' sapport tagħna jinvolvu l-linja ta' sapport nazzjonali wieħed 777 persuna li tħossha għaddejja minn problematiċi u anke l-persuni tal-madwar jistgħu iċemplu jitolbu pariri, mhux bilfors li jrid ikollok il-vizzju li tkun għaddej minn problematiċi biex iċċempel, tista' jkollok għal qalbek l-attività u tgħid isma' jiena x'għandi x'għandi nagħmel biex inżomm kontroll. Ukoll tista' ċċempel, barra minn hekk jekk Safrattant tħossok skomda ssemma' leħnek, tista' tidħol fuq iċ-chat line tagħna l-istess permezz tal-websajt www.rgf.org.mt u tkun qed titkellem b'mod teknoloġiku permezz tal-keyboard tiegħek, yes, u ma tkunx qed issemma' leħnek. Il-kunfidenzjalità hija assoluta u l-aġenti huma mħarrġa u s-sapport, is-sapport aħna nagħtuh kif nistgħu.
Dak li jkun forsi qed jisma' u forsi jkun għadu anke ma rrealizzax xi kultant anke li tkun problema xi kultant jkollu tkun ikollok problema ma tirrealizzax li hija hija problemi. Hemm anke mezzi differenti kif wieħed jista' jagħmel kuntatti magħkom. Hemm bit-telefon fejn wieħed jista' jibqa' anke anonimu kif qed tajjeb inti. Hemm ukoll anka din li anka li tista' tittajpja wkoll, jiġifieri hemm ħafna mezzi u anka mezzi ta' għarfien aħna biss biss hawnhekk anka nintaqgħu ta' spiss ukoll fejn inkunu qegħdin ngħaddu anka l-informazzjoni. Però hemm barra qegħdin taraw anka differenza n-nies qed jitlob l-għajnuna? Qiegħda tirrikorri għall-għajnuna. Aħna dejjem inħeġġu li persuna li jkollha l-qalba l-attività tal-logħob tal-azzard għandha tagħmel daqsxejn ta' żewġ mistoqsijiet lilha nnifisha. Isma' jiena l-attività qed toħloqli problematiċi fis-stil ta' ħajja tiegħi, mhux biss tiegħi, imma ta' familti wkoll, qed tniggis l-but, qed nirrikorri aktar għal-logħob tal-azzard milli għall-affarijiet essenzjali ta' familti. Qed nagħti wisq importanza għal-logħob tal-azzard meta missni nagħti importanza lill-maħbuba tiegħi, lill-maħbub tiegħi. Allura dawn il-mistoqsijiet huma importanti kif naraw li isma' qegħdin nitniggżu minn tali attività għandna jiena dejjem ngħid nirrikorru għall-interjur tagħna u ngħidu għall-kuxjenza tagħna u ngħidu le mhux sew, allura tajjeb li naċċettaw li għandna issue u naċċettaw li għandna bżonn is-sapport. Għaliex importanti li naqlbu il-folja ta' ħajjitna għal ġid u xejn. Kejni nirringrazzjak ħafna wkoll anke tal-ġid li qegħdin tagħmlu ehm, bħala fondazzjoni naf li anke kif semmejt intom provajtu anke eh, tikkalkulaw l-impatt u l-ġid li għamiltu, però Nista' niggarantilek li żgur dak qatt ma ħajkun possibbli għax il-ġid li tagħmlu huwa ma tistax tiddiskrivih u ma tistax tikkwantitah anqas ukoll. Kejn grazzi ħafna li kont magħna, aħna minn hawnhekk mmorru anke l-aħħar darba għal ħdejn Renato fejn hemmhekk ħa naraw anke issa l-ħelu li għamilna llum.